Mela, edha nirrikordja dan il-video biex intikom daqsxejn iktar informazzjoni biex tibukjaw online. L-ewwel net nidħlu Google tistgħu tagħmluha fuq il-mobile anke fuq il-computer, fuq il-laptop. Ħadħlu Google ħan nittajpjaw NU Better Life slash booking, alright? A new Better Life slash booking biss, ma għamlux il-www fuq qoddim, alright? Nafsu enter. Għan għazlu a new um, online booking with a new Better Life check appointments, alright? U din hija l-homepage tal-website, alright? Biex jirnexxikom taslu sawnek, namlu register, speċjalment tkun għadkom għamiltu account, l ħaġa ħanamlu u hija register, ħandaħlu l-email personali tagħkom, alright? U ħatamlu next.

U ħadd wiġbu jekk inti mhux l-ewwel darba jew qatt ma ġejtu training sessions. Das kieku qatt ma ġej training sessions u għamilt yes. Sign up, alright? U hawnhekk qed jgħidu have successfully registered for our scheduler, mela irnexxilna nagħmlu account. Alright? Issa, wara li nexxi nagħmlu account nagħmlu login. Issa kieku ħanġaw nibdew kollox, alright, nagħmlu login, ħanerġgħu ndaħlu l-email personali tagħkom. Għanamlu il-password, right? 1, 2, 3, 4, 5, u għana iġan għamlu login. Right? U għek, biex kun iktar faċli għalikom, biex terġaw titlu fuq l-account, għajsaqsikom save password u għatajdulu save, jew yes. Alright, issa. Biex jintitlu fuq l-account ħajtikom din il-page. Alright? fejn ħajatikom three options, jew book a new appointment, jew view appointment, jew log out. Issa, għanibdew billi nibbukkjaw appuntament. Mela biex nibbukkjaw appuntament ħanitlu fl-ewwel waħda li hija book a new appointment. Issa. Aħna bħal sejri nibbukkjaw session, allura ħanitlu fl-ewwel option li hija group personal training sessions, alright, niklikjawa, make sure illi il-buttuna ntafset, alright? Ħanażlu data tal-sessions, mela nagħtu każ jiena ħan nittukja għal Monday li ġej, alright? E, fis-session ta' tas-seba ta' flaxija. Alright? Ikklikjajt fuq is-session ta' flaxija, mela l-ewwel għażilt id-date, mbagħad għażilt il-ħin, alright, u għadin taraw li issa ġiet immarkata bid-dot sewda ġewwa, alright, għanamil next. Hawnhekk għandi l-informazzjoni tiegħi, alright, intom ħajkolkom il-mobile number ukoll. Mistoqsija għal coaches, Tajjeb, jekk intom għandkomx injuries, importanti li tgħidulna jekk għandkomx injuries biex aħna bħala coaches, bħala trainers, nkunu nistgħu nippreparaw il-training session ehm, għad-data tiegħu kulħadd. Alright, ma mela nagħtu każ jiena għandi ehm, injury u ħan ikteb ehm, lower back

Your session has been scheduled. Mela jekk inti ċerta li għandek is-session scheduled. Alright? Għandek il-formazzjoni ta' session ukoll bid-date u l-ħin. Issa, nagħmlu mod kun jtidu bukjaw session oħra, tajjeb, ħaterġgħu tmorru għal uh, book another appointment. Alright? U ħaterġgħu titlu. Ħanerġgħu nibdew kollox minn bidu. Alright? Issa. Jekk intom tidu taraw ehm, l-appuntamenti li għandkom bukjati, tajjeb, fejn kellkom it-tlet options li darba minn flok ħan idħlu book any appointment, ħamurru view appointment. Tajjeb. U hawnhekk tela' li l-appuntament li għadni kif nibbukkja, għadni kif nibbukkja issa. Tikklikkja fuq u tara l-informazzjoni tiegħu issa. Nagħmlu mod ma tistax tiġi għas-session, tajjeb? Jew ħadd tagħmel cancels biex nħassru s-session għal kollox, jew inkella nagħmlu reschedule. Meta nagħmlu reschedule, ħaterġa' titlalek il-kalendarju, għajt, Ħa tagħżel date oħra mela minflok Monday nixtieq immur qabel għax ħadd gost wisq is-sessions u eh, ħa nidħol fuq Friday u ħa nibbukkja għal Friday. Alright, neġa' nagħmel next. Mela għażilt is-session li rrid imur, mort tagħmel next, saving appointment. U your appointment has been rescheduled. Alright, u hekk għandi appuntament ġdid Friday, April 19 fl-10. Ok? Tidejqu xi saqsuni għal iktar informazzjoni, dejjem hawn biex ngħinkom jiena, jekk importanti ma taqtawx qalbkom, provaw, jekk tkom tarawni jew saqsuni mistoqsija feel free. All right, thank you very much u ġurnata tajba.